my naija pipo i don bring una ogbonge bishop news tori my name na neyi and make i sharparly yarn una some tori wey be say e just happen. senator ojuzo kalu don come out to come dey yarn o say wetin im know be say president bola ahmed tinubu go win abia state for di 2027 general election o say but im believe say alex otti na good governor and alex otti

wey be di osun state govnor wey be ademola adeleke as im come out to come dey tok o say no violence or no intimidation go fit make dem no come out to come vote to come dey beg all di youth dem say make all of dem make dem come out to to come vote for di ogbonge govnor wey be di dancing senator ademola adeleke as im come out to come do dis press conference to come dey beg all di youth dem say make dem reject any form of violence o and make dem embrace it to come out to come vote

the woman wey be native doctor wey dem dey popularly call for inside the area dem dey call am eze nwanyi wey be prophetess of the goddess as dem come out come talk say like this say dem don arrest am and say calabar police go continue to dey torchlight am and na august 40 2026 so na the anambra state calabar police command come out come talk say dem don arrest her. di scottish immigration officers eh, don come dey torchlight to dey launch investigation oh, on top four ugandan boxers dem wey be say dem tok say dem don dey miss afta wey dem finish dia competition for on top di commonwealth game wey dem do for inside glasgow na so dem come out come dey tok say dem don dey find four of dem oh, and dem never see dem oh. so afta dia competition wey dem do for on top di commonwealth na so dem come do am and dey run as dem continue go dey torchlight dis matter to make sure say dem go know where dem run dey enter. ogbonge fire don come happen for inside abudu street along dat university road for inside lagos state as dem come out come dey tok say dis fire take happen o on august 50 2026 but dem never really know the cause of dis fire as at wen we take dey yarn dis tori but wen we dey yarn dis tori fire service no even tanda for ground o to show say dem go try to quench dis fire for dem. di nigerian army don come arrest come detain dis two soldiers dem wey dey come out come tok say dem go join body to go do security for on top Pella wedding and Jarvis wedding wey be say dem do on on Saturday wey be August 1st 2026. As dem come out to come dey yarn, e say dem don arrest dem o say because no be their work to go dey do security for on top person wedding o. Eh, when I make the Nigerian army, they come come out come to say they don't arrest these two soldiers them and they go prosecute them. Now on Tuesday will be August 4 to 2026. Nine Nigerian army come out come yarn this talk. The Port Shanty Sheriff Office for Special Victim Unit don come arrest come charge 42 years old Timothy Shanifield wey be pastor of St James United American Free Will Baptist Church. Na after wey dem come out come talk say im go dey knack di anus of 14 years old boy come give am hiv as dem come out come talk say like dis say dem don arrest am and dem go continue to dey judge dis matter say because im go for snack anus of one 14 years old boy come give di boy hiv di president of arewa youth for inside northern nigeria don come out to come dey draw hand for ear come dey tell di ndc presidential candidate wey be mr peter obi say no northern state go fit vote for am of on top the 2027 general election say make him not just waste in time say because all the not them nobody go come out to come vote for am as him come out come dey yarn this talk o on on wednesday wey be august 50 2026 to pass message to the ndc presidential candidate wey be mr peter obi say like that say him no go fit win any election for inside north. Peter Obi should count northern Nigeria out of his campaign zoom no single state in northern nigeria will vote peter obi for 2027 presidential election dis nigerian mama don come out to come celebrate im own son o as im come carry goat come go celebrate di son di day wey say di son dey sign out o afta wey dem don finish dia exam o as e carry dis goat to honour di son o say im use am take celebrate di son o on dat very day say becos This one na the greatest of all time wey be goat. Na so plenty of the students dem all of them come dey snap picture dey snap the woman dey video the woman o while some of them come dey hate the woman say she try well well o say this thing say dey very recommendable while some nigerians dey come out come dey talk say better asun go happen for inside the school because they go kpai this goat to use am dey enjoy theirself. di plateau state calabar police command don arrest anoda suspect wey dem tok say join body take kpai di ogbonge model wey be im name be 25 years old model wey dem dey call am ibrahim mbaya for inside jos afta wey dem come out come tok say im tiftalize phone wey be say dem no really see the phone for im hand na im calabar police come out come talk say dem go continue to dey arrest plenty of the suspects dem wey be say dem join body dey kpai am o as dem come show this one wey be say dem arrest wey be twenty-four years old wey im name be yusuf christopher besekeni wey be the student of university of jos faculty of art studies of association na im dey talk o say dem don arrest am take join the other three wey be say dem don arrest already. So today we have Christopher Yusuf Beskeni, a 24 year old student of the University of Jos, who participated um, in the time. The Economic and Financial Account Commission wey be EFCC don come confirm say true true say dem don freeze the account of the Osun State government as dem come out come talk say why dem take that action na to stop di wetin dem call am o say na alleged fraudulent handling of eleven billion naira wey be say di osun state government get say na im make dem dey freeze am o say dem go continue to torchlight dis matter to know wetin go really happen but plenty nigerians don come out come dey provoke say dem no get any right to freeze di account say dat one na intimidation to di osun state government just because say dem no be under all progressives congress. Yes. Now Bishop News O'Clock, my name na Nehi. Make una enjoy your day.